U għennet irrit nejt, il-min dawk li jridu jemnu. ċaġa sabiħa. You don't have to feel it. Li l-ewwel net ix-xitan jgħira lina għaliex? Għaliex aħna aħjar mill-anġli. Għax l-anġli ma jistgħux iduru lejn Alla u jitolbuh maħfra, imma aħna kreati fi xbija t'Alla. U bis-saħħa ta' Ġesù Nistgħu nduru lejh u nitolbuh maħfra. B'hekk insalvaw billi nitolbuh maħfra. Kif nitolbuh maħfra, niġu maħfura. Imma allura. U nemmlu. Issa, Ġesù dan li jgħid. Issa dan mhux kliemi. Ġesù jgħid. Issa allura kif nispjega. F'Markus, issa please. Issa ilkom tgħidu. Ejja, ejja, kompli, sir iżjed, kompli. Aw, eh, eh, eh. Kompli, fir iżjed, kompli. Mela, Ġesù jgħid li kull min jemmen u jitgħammed, mela l-ewwel irridu nemmnu, u mbagħad nitgħammdu. Mela, Kull min jemmen u jitgħammed isalva. Di qiegħda Marku 16, 16. Ok. Min ma jemminx Jiġi ikun kundannat. ikun ikkundannat. Ok. Ħaġa Dak kliem ċara Ġesù, u tonda. issa, jekk Dak intom kliem mnu- Ġesù mhux tiegħi. Ok. Issa jekk intom tridu ssalvaw, salvaw jaħasra billi taċċettaw lil Kristu. Issa. Itħaq Xejn xjentifiku! Salva, għadkom ma tafux ir-relazzjoni ma' Kristu! Tuha ċans! Temmila sabiħa! Ma jfissirx li meta nieħdu s-salib u nimxu warajh, l-affarijiet huma plain sailing. Hemm jibda x-xogħol tax-xitan u għadkom ma tafux! Jiena qabel ma tammiet dik il-ġurnata jiena ma kontx naf x'qiegħed jiġri. Pumieċa għalqu ma kien hemm ħadd. Allura kif. Jiena qed. Ħallini nitkellem. Dan, dan, ix-xitan, ix-xitan irrabjat għax iridna nkunu bħalu. Ix-xitan ara taħsbu li qiegħed. Imma meta bdejt tara l-pumi jiċċaqal u li qed tajta, eh. dak ifisser kellek ix-xitan ġo fik. Mhux ġo x-xitan ġo fik mela, jekk kien irrabjat. Jien kif tajt ħajti lil Kristu mill-ewwel bdew jiġruli ħafna ħaġa waħda wara l-oħra. Koroh immens, Imma jien bqajt nemmen fi Kristu, li naf li kull ħaġa li jiena qed ngħaddi, dak sa jgħinni l-Missier Etern f'isem Ġesù, sa jgħinni nirbaħ kull ostaklu. U kull ostaklu rbaħt, mhux bis-saħħa tiegħi, imma bis-saħħa tiegħu. Ok, mela, inti tistaqsiha xi ħaġa malajr. U dawn huma affarijiet sbieħ jaslu. Issa fien is-sjer, issa tittieqa biex jitkellem xi ħaddieħor. Kulħadd rah il-Dieg Josissimo Family Rose, le? Dan huwa fuq każ ta' tfajla li kienet devota, ġejja minn familja reliġjuża, hi kienet devota u temmen ħafna. Ippossessa x-xitan di? Spjega ħieli mela, jekk aċċettat lil Ġesù bħal ma tgħid inti fi f'ħajjitha, u di tfajla pożittiva, di di reliġjuża u temmen. Anne Marie Michel kien jisimha.
X'kien jisimha? Anne Marie Michel.
Anne Marie Michel.
Di tfajla li devota. reliġjuża, ġejja minn familja reliġjuża, aċċettat lil Ġesù bħala s-Salvatur tagħha. Guess what? Ġiet posseduta din u spiċċat li mietet. Kif tispjega dik mela? Kif tispjegah ħieli? Spjegawieli, għax jien ma nistax nagħmel. Mela, il-Father se jispjega l-Father.
Jiena Ġesù ħariġni mir-reliġjon, jien m'iniex reliġjuża. Jiena nemmen fil-Kelma t'Alla. Reliġjon hija parti mill-Kelma t'Alla u mbagħad miżjuda mill-bniedem u mnaqqsa mill-bniedem. U xorta għadek ma weġibtnix. U xorta għadek ma weġibtnix.
Kif, kif nitfajla? Spiċċat ma' seduta.
Ok, se jirrispondi l-Father? Father.
Aħna nemmnu li hemm nies li, ħafna nies, li mhumiex posseduti imma jistgħu xorta jmorru l-infern. Tista' tkun possedut imma ma tmurx l-infern. Jiġifieri, il-kwistjoni hi li x-xitan jista' jieħu kontroll fuq il-ġisem, u aħna, hija, però l-importanti li r-ruħ tiegħek hija f'idejn Kristu, jiġifieri, għaliex il-ġisem fl-aħħar mill-aħħar huwa huwa verament parti minna, aħna ġisem ukoll. Kien weħel il-ħabs il-qassis li għamel dak l-eżorċiżmu ukoll, biex inkunu nafu kollox. Jiena ma neskludix il-fatt li kien hemm xi każ wieħed fid-dinja li fejn kien hemm xi ħadd, jiġifieri, però, Fil-maġġor parti naraw ħafna fejqan u ħafna ferħ u paċi li l-persuni jiġu
jesperjenzaw. Ġesù, Alla, Kristu, meta jien ma rridx nemmen bih jew nemmen dak li qed jgħid, imma xorta ngħix ħajja tajba, tajjeb? Imma M'iniex lest biex. Ma nistax naċċetta dak li qed jgħid. Ma tridx. Dal-persu, da Alla jew Kristu ma, ma, ma, ma jifhimnix lili. Ma donf irid jibgħatni l-infern għal dejjem. Ma jrid jibgħatni 'l ħadd l-infern. Le, le, ma hekk se jagħmel.
Le, le. U għal dejjem ukoll. Mhux għalhekk ġiet Ġesù biex ma mmorrux. Le, okej. Irid insaqsik, Father. In-nies, mela ejja ngħidu 'l Jeremy, ħa nieħdu bħala eżempju. Jeremy, Għadu, skont intom, almenu ma fehemx u għadu forsi jrid jifhem. Ejja ngħidu li jibqa' ma jifhimx. U nilgħab il-video games ukoll. Eżatt. U ejja ngħidu li ma jifhimx, jibqa' ma jifhimx. Allura da Alla, li hu mħabba, se jikkundanna ghal dejjem dan. Ma jifhimx Alla li ma jifhimx Jeremy? Nemmnu li l-fidi fl-aħħar mill-aħħar hija don, illi ma naħtfuhiex aħna imma hija mogħtija lilna. Però is-sabiħ huwa, u dinha xi ħaġa li l-Papa Franġisku qed jisħaq ħafna fuqha, Alla jimxi mal-bniedem pass pass, jiġifieri int fejn int għandek il-possibilità, jiġifieri hemm jekk anke jekk hemm ħafna tajjeb fik, għandek il-possibilità illi tkompli tikber. Iva, iva, qed ngħid, per eżempju, Jeremy mhux għax qiegħed hawn, huwa bniedem illi jiġġieled għad-drittijiet tal-bniedem, jiġġieled għall-inġustizzji, Jagħmel sagrifiċċji, jaqla' ġo fih, jgħajruh minn kollox. Jiġifieri da, ġifieri, eżempju klassiku ta' kont barrani u lqajtni. Hekk hawn xi ħaġa dis-sara li qed jgħixha? Huwa ġenn. Għalhekk il-ġudizzju huwa f'idejn Alla, jiġifieri aħna. Ma jridx jemmen, dan hu ma jistax.
Il-ġudizzju huwa f'idejh.